Үөрэкөтө көрсөбүт. Эйэни уруйдуур урааҥхай сахаларга ура! Үлэни өрө тутары үтүө үлэһит норуокка ура! Күөх маайы кэрэхсиэри көхтөөх ыччакка ура! Бүгүн ыам ыйын маҥнайгы күнэ сандал саас эргиллэн аһыы айылҕа уһуктары кэмэ. Бу дьикти кэрэ кэмҥэ аан дойдуну үрдүнэн үлэһит норуот сомоҕолоһуу күнүн бэлиэтиир. Арассыыйа үрдүнэн доҕордоһуу омуктар биир санаалаахтарын уулуссаларга, болуоссаттарга тахсан Нуучча тылын кэккэ араас омук бэйэлэрин тылларынан эҕэрдэлэрин ырыа-тойук доҕуһуоллаан Үтүө күнүнэн ытык баайымыы үс күннээх күндэйэбит туруу үлэһит дьоно эппитэ Эһигини бүгүҥҥү хааскы үлэ эйэ Маай бырааһынньыгынан нэһилиэкпит туруу үлэһит дьонун итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит уонна биһиги туруу үлэһит дьоммутугар баҕарыахпыт этэ үлэлэрэ таһаарыылаах буоларыгар үлэлэрэ түмүктээх буоларыгар үлэлэрэ сыаналарыгар уонна өссө төгүл итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит уонна бүгүҥҥү анаммыт үлэһит дьоммут күрэҕэр Ким бэлэмнээх, ким үлэһит, ол кыайтыныы. Сандал Сахабыт сиргэр эргиллэн кэлиитинэн, Күөх Маай күндэйбитигэр бүгүн сатыылаабыт күнүнэн, эһигини, үлэни өрө туппут Күндэйи нэһилиэгин бар олохтоохторун, Күндэйи орто оскуолатын үөрэнээччилэрин, учууталларын, ыраахтан-чугастан кэлбит ыалдьыттары бу бүгүн эйэ, Үлэ, дьол, маай күнүнэн итиитик истиҥник Күндэйэ орто оскуолатын коллективын аатыттан эҕэрдэлиибин! Күндэйэ орто оскуолатын коллективын аатыттан эҕэрдэ ырыатын бэлэхтиир Василий Сарнов.

Эһигини бу кэлэн иһэр саас үлэ маай бырааһынньыгын ититии иккис түһүмэххэ эҕэрдэлиэхпин баҕарабын уонна бу үлэ бырааһынньыгар бырааһынньыгынан тыл бэриллибитинэн туһанаммын эһиэхэ кыратык балыыһаҕа балыыһа историятын кэпсээн ааһабын көҥүллээн күндэйэ балыыһата бастаан тыһыынча тоҕус сүүс түөрт аҥаас сыллаахха дьахтар төрүүр дьиэтин егорова екатерина григорьевна олорор дьиэтигэр аһарарга быһаарбыттар төрт мың тоҕус сыллаахха эргэ дьиэлэри көтүрэн дьиҥнээх балыыһа дьиэтэ тутуллубут роддом бастакы аһыллыбыт сылыгар Сунтаартан акушерка Афанасьева Федора Дмитриевна тахсан үлэлээбит. Биһиги балыыһабытыгар үлэлээн ааспыттара кырдьаҕас биэлсэрдэр Фопо Фелисей Васильевич, Платонов Петр Федорович. Атын киин уобаластартан үлэлээн кэлбит фельдшердартан биирдэстэринэн бэйэтэ омугунан нуучча эрээри сахалыы тылынан кэпсэтэргэ түргэнник үөрэнэн нэһилиэнньэ улахан биһирэбилин ытыктабылын ылбыт киһинэн Петрова Вера Алексеевна буолар. Кини биэһин-алта сыллаахха Красноярскайдааҕы медицинскэй училищены бүтэрэн Тунтар оройуонугар үлэлии кэлбитэ. Үөһээ Мэйик, Кутана, Түбэй Дьаархан күндэйэммит пууннарыгар вечерынан, кэлин пенсияҕа тахсыар дылы Сунтаар киин балыһатыгар өр сылларга үлэлээбитэ. Иванова Христина Павловна Хеттон биир сыллаахха Якутскайдааҕы медучилищены бүтэрээт, Киристээххэ Сунтаарга үлэлээн баран Хеттон түөрт сылтан Күндэйэ пенсиярыгар фельдшерскай-акушерскай пуунугар сэбиэдиссэйинэн, акушерканан өр сылларга үлэлээбитэ. Николаева Дарья Прокопьевна аҕыс уон алта сылтан Күндэйэ балыыһатыгар уһун кэм кэмнэргэ вызовной фельдшерынан пенсияҕа тахсыар дылы үлэлээбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун сыллаахха уон куойкалаах, уон алта үлэһиттээх участковай балыыһа аһыллыбыта. Маҥнайгы бырааһынан Яковлева Ирина Петровна үлэлээн ааспыта. Билигин биһи балыыһабытыгар төрдүө буолан үлэлиибит. Бу түгэннэн түгэнинэн туһанаммын бу бииргэ үлэлиир коллегаларбын, Күндэйэ үлэһит дьоннорун үлэ

сааскылыы, сайаҕас санааны, иннибит диэки хардыыны баарабыт, үлэ, эйэ, маай бырааһынньыгынан барыгытын өссө төгүл эҕэрдэлиибит. Ура, табаарыстар! Эҕэрдэ!

Тылы биэрэбит Леонид Васильевичка. Өссө төгүл үтүө күннэр бүгүҥҥү бырааһынньыкка мустубут дьоннор бу тураллар биһи уолаттарбыт билигин саамай үлэлии хамсыы сылдьар кыахтаах күүстээх инникигэ эрэллэрбит онон кинилэргэ өссө төгүл ытыс тыаһынан эҕэрдэлээн биэриэххэйиҥ бүгүҥҥү күрэхтэһиибитин быһаарар буоллаххына Дьиэт түөлбэ баар, онно үстүү маһы бэлэмнээппит. Маспыт араас. Хороҕо модьу хороҕо кылгас. Эрээри куубунан тэҥ болор. Уоттааппыт, кэмнээппит, ону жеребьевкалыыбыт, бастакы нүөмэр бу өттүттэн барыаҕа. Онон хамандыырдар бэлэмнэниҥ, билигин хаҕалыахпыт. Хаҕалыахпыт иннинэ Маннык диэн бу күрөхпүтүгэр туох техника безопасности тутуһабыт, хэрэнэбит, быраабылатын эттэххэ, биир дружба эрбиир, биир үһүгэ үлэлиир, биир киһи туруорар да, ыраастыыр да, үбэлиир да, омалыыр да. Эптэ, үс болан кыттаҕыт. Икки дружбаннан эрбээбэккит одновременно. Биир дружба үлэлиэхтээх. Ону көрүөхтэрэ бааллар. Уонна бу күрөхпүтүгэр бастаабыт командаҕа

Бастаабыт хамаандаҕа бэйэлэрин анар билиистэрин туттарыахтара. Онон бастаабыт хамаандаҕа билиистээх кытаатабыт. Туох быраабылатын кэпсээтибит, туох диэн манна. Жеребьевка кэнээрингэр биирдии киһи хамаандаттан этиэҕим. Буманан жеребьевка ылыахпыт, билигин балет бастакы место, оннук дальше барар.

Сразу түөлбэлэр онно көрөөччүлэр баран мэһэйдэсибэппит ыраахтан көрөбүт. Просто бу уһун быһылаах диэтэххитинэ кээмэйдээммит быһаарыахпыт ону баран киирэн барымаҥ да. Алло. Билиикэлэ. Өйдөөтүгүт? Маскытын хайытаргы буолаҕына биир чуукканы түөт гынан хайытаҕа дэбэһэт ортотунан уонна маннык түөт мас буолуохтаах биир чууккаттан. Иннигэһин эмиэ барытын.

Суолу сурук туттарыллар түөлбэлэриккэрдылары ыытыллыбыт үлэ киһитин уруйдуубут күрэх кыттыылаахтарыгар саһарха төлбө

Манна грамота туттарыллар иккис мессенин ылбыт

Саһаан бэлэмнээһинигэр бастакы миэстэни ылла Эрчим хамаанда уонна Олимпий Васильевич Иванов анал аатына анал бириис хаайтара буолла. Эргэлиҥ эрэ.

Бу туттараҥа үһү. Бужайки вперед! Раз, два, три!